Helo, enw fi di Emyr Owen, dwi'n uh, gweithio i Brosiect Tag a da ni yma heddiw yn Aberbranddu uh, gyda i Royal Jones yn sbiad ar y gwaith uh, mae wedi bod yn ei gyda ni ar y, ar y ffrwd waith maeth y ddafad.

Wel, wnaethon ni joino'r uh, tag ar y dechrau de yn 2008. Uh, oedd, oedd um, tagio electronic yn dod yn orfodol, so decide o'n ni uh, wneud y mwyaf o'n ni gan fod ni goffod wneud e, a trial cael gymaint o wybodaeth allan o'r defaid yn ei gallu trwy uh, recordio uh, y tad a'r fam uh, yr wy'n, a wedyn pwyso nhw a trial iwsio'r iwsio'r data ni i wneud penderfyniadau i gael ar beth i gadw a beth i werthu a pethau fel 'ny. Mae Irwell Jones yn rhan o frwd waith Maeth y Ddafad sydd wedi cael ei ychwanegu tuag at Project Tag sydd nawr yn ei chweched flwyddyn. Gyda'r frwd waith yma, mae Irwell yn canolbwyntio ar gyflwr sgôr i ddefaid i weld os 'di hyn yn cael effaith ar berfformiad i ŵyn. Mae Irwell yn neud y gwaith caled o dagu ŵyn yr enedigaeth ac yna eu cysylltu fyny gyda'i mamau. Roeddwn ni wedyn yn adeiladu bars data o gyflwr sgôr a phwysau byw y defaid er mwyn mesur yr effaith ar berfformiad yr ŵyn. Yn ogystal â Irwell, mae yna bum ffarmwr arall yn rhan o'r rhwydwaith yma, felly bydd cyfanswm o ychydig dros 3,000 a hanner o ddefaid yn cael eu aneleiddio. Da ni'n mesur cyflwr sgôr y defaid ar bump gwahanol adeg y flwyddyn, unwaith cyn troi at y hwrdd, adeg sganio, ychydig cyn wyna, Ac wyth wythnos ar ôl wyna, byddwn ni'n mesur cyflwr sgôr y defaid yn ogystal â phwysau byw yr ŵyn. Bydd hynny eto'n cael ei wneud ar adeg dyfnu. Da ni'n gobeithio cael canlyniadau cyffroes i chi erbyn diwedd yr haf yma. Sut mae pethau'n mynd gyda'r uh, prosiect? Wel, mae'n mynd yn golew uh, so far de. Um, ni'n uh, Still yn yy yn casglu'r data efe, heb cael llawer o yy ganlyniadau nôl 'to, ond yy ni 'di gallu iwso peth o'r yy condition scores i trial targedu wedyn yy trial car- targedu bod y defaid mwya main yn yy yy yn cael bach well lle a bod y rhywbeth os o's rhywbeth rhy dew wedyn bod rheini ddim yn cael cael cystell lle efe a bod ni gallu y mwya o wybodeth 'dy ni y mwya allwn ni neud gyda fe efe. Yy ti di ca'l yy help Lesley efo y bwyda fyd yn rasio at ei gilydd yy su' ma' hynna di bod yn mynd 'lly ti di ti di bo' yn iwsio yy ceg yy thirty four percent protein? Ie wel mae e itha diddorol mae e lot mwy yy lot mwy o bow- yy brotein ynddo fe na unrhyw beth ni byth wedi iwso o'r bla'n a mae e mae e bach yn od myn' â un bwced mewn i'r I mewn i'r lloc amser fydden ni arfer iwso dau, dau a hanner fwced falle. Wedyn pan nath i ddod i fewn i ddechra neud y condition scoring yym gw'od efo dy dad 'lly o'dd o'n o'dd o'n gweld y defaid yn edrych yn yn rhy dda 'lly a lle lle o'dd y cymorth o Leslie'n deud dyna lle am y fod yym... Ie. ...ti'n teimlo bo hynna yy bo- bo' ti 'di ca'l trafferth bo' defaid yn yn edrych yn rhy dda 'lly na be' o' 'na arfer 'lly? Na fi'n credu yy ma'r ma'r defaid wedi bod yn reit gyson a a Mae'r mae'r project wedi helpu ni cadw nhw mwy at ei gilydd. Sneb yn moyn defaid rhy dene, ond allwch chi gael run faint o broblems gyda defaid sy'n rhy dew hefyd, so cael y balans yw'r 'na'r peth mwya tricky ife. Mae ddigon rhwydd cael gyd o defaid yn dew, ond wedyn chi'n mynd i rhedeg mewn i problemau fel prolapse a a bod nhw bod nhw'n Edrych ar ôl ei hunain mwy na'r, mwy na'r ŵyn falle. Rôl Leslie Stubbings yn y ffrwd waith yma yw i analeiddio'r data ac i roi cymorth i ffermwyr. What, what do you hope to achieve with this uh, project in terms of results, Leslie? Well, I hope that we can show that body condition um, is the underlying important, you know, performance in key performance indicator (KPI) as we call them,

But the second one is that um feeding ewes and getting the best out of forage and not filling them full of concentrates like little pigs um actually is better for them. They will perform better and we'll get better lambs. Mae mesur Fecal Egg Count yn ffordd dda i sicrhau statws iechyd uchel eich diadell. Mae ffermwyr i gyd wedi bod yn mesur ei Fecal Egg Count gyda'r Techion FecPac Gen 2. Dyma Eirian Tomos o Techion i drafod mwy amdan hyn. Felly, FECPAC, pa, pam na'n bwysig i'w ddefnyddio? So, system yw hwn i, um, i gyfri wyau'r llyngyr um, ac i monitro i weld uh, pa lyngyr, pa parasite sy'n yna. Mae fe'n bwysig iawn i bob ffarmwr i wneud hyn um, yn y lle cynta, os nag yw ffarmwyr yn defnyddio, um, yn, yn, yn monitro beth sy'n digwydd, uh, yn aml iawn mae ffermwyr yn dosio defed ac wy'n pam mae bod e ddim yn angen. Felly mae hwnna'n gwastraff o arian ar y dos a hefyd gwastraff amser pan ydyn ni'n neud e. a hefyd mae'n rhoi pressure ar y mwrthedd neu resistance i'r wormer 'na. Ac yn ail lle, sydd yn gwrthwyneb i'r pwynt cynta, yn aml iawn bydd ffermwyr ddim yn dosio pan bod angen. Dyn ni ddim yn gweld o hyd pan bod y llyngyr 'ma'n effeithio arnyn nhw, felly bydd e'n gostwng perfformiad os 'yn ni'n misio neu methu'r infection 'na. Ac yn drydydd ac yn fwy pwysig, Mae yna waith newydd wedi cael ei wneud, gwaith ymchwil wedi cael ei wneud yng Nghymru sy'n dangos bod y mwrthedd neu resistance i'r doses uh, wedi, wedi tyfu uh, dros y blynyddoedd diwetha. Uh, felly mae wedi tyfu hefyd i grwpiau, i, i doses newydd hefyd, i resistance gyda ni, beth oedd ddim gyda ni o'r blaen. A mae hwnna'n meddwl bod yna lot o resistance allan yna, meddwl bod lot o ffermwyr yn defnyddio doses Sy ddim yn gweithio'n hollol effeithiol. Felly yn gynharach sut sut mae'r Fecpac Gen 2 ma'n gweithio, Eirion? Ie, wel mae'r system Fecpac Gen 2 y gy dau, sef yr ail genhedlaeth o'r system Fecpac, yn system newydd sbon sy'n defnyddio y wê, ac yn syml iawn i'r ffarmwr, mae'r ffarmwr jyst yn casglu'r sampl o'r baw y defaid, wedyn mae fe'n pwyso'r sampl ar y scales, 'dyn ni'n rhoi dŵr ar y benne, a wedyn cymysgu e'n dda efo'r dŵr, A wedyn rydyn ni'n mesur allan i fewn i'r cylinder chydig bach o'r, o'r slurry solution, rhoi selain ar ei ben e, ei gymysgu fe, a wedyn ni'n ffiltro allan, llenwi wedyn yr y ceset mae i fyny, a wedyn ni mae'r ceset mae'n bwyro i fewn i'r teclyn yma wedyn, a mae'r teclyn uh, yn, yn gysylltiedig efo'r cyfrifiadur, a mae yna raglen fyna sydd yn gyrru hwn, ac yn syml iawn mae'r teclyn yn cymeryd llun o sampl, yn lanlwytho'r llun na i'r we, A wedyn 'ny, mae 'na rhywun ar y we yn edrych ar y llun ac yn cyfri'r wyau ac yn gyrru'r canlyniadau yn ôl wedyn dros yr e-bost. A dim ond bod ffarmwr yn gallu prosesu sampl yn hawdd a gyrru cyfrifiadur, mae fe'n hawdd iawn i ffarmwr ei wneud.
Nawr dych chi'n gwybod y stori i gyd, os dych chi eisiau ffeindio allan mwy o wybodaeth amdan y ffrwd waith yma neu amdan Project Tag ei hun,